Salaamu alaikum warahmatullahi shama harka fuune jirra jirtu ani jira galata rabbi egaa har'a immoo namoonni baay'een majjaana libaaraa gara biyyaa bilbilu nutti argisiisii jettanii egaa libaaraa gara Itoophiyaa dawwaluudhaaf soodiirraa baay'ee tokko nu gargaara Eh, libaaraan akka Libaaraan bareedaadha jechuudha gara biyyaa dawwaluudhaaf majjaana osoo hin baanneefuu eh, nu gargaaruu danda'a jechuudha birrii tokkoon eh, daqiiqaa tokkollee hagan gaafa ni nu haasofsiistu jira har'a immoo majjaana isin argisiisa birrii kudha shaniinis ni qaba eh, akkasuma birrii afurtamii shaniinis ni qaba birrii sagaltamaanis ni qaba keessaa ka barbaadan itti naqattu hidhachuu ni dandeessu jechuudha majjaana gara Itoophiyaa dawwalu isiniif kenna daata meegibaayitii dhibba shanfaa kuma tokkofaa geegaa tokkofaa isiniif kenna majjaanas keessatti dawwaltan immoo siimii as keessatti dawwaluufis jala isiniif kenna jechuudha baay'ee tokko bareedaadha ayyaana kanaaf wal eebbisuudhaaf baay'ee isin gargaara egaa haaluma gaaffii keessaniitiin isiniifin deebisa aga dhuma viidiyoo kanaatti hordofuu hin dagatina isiniin jecha viidiyoo kana immoo yuutuubii abbaatoo jedhurraa argattu jechuudha kanaaf gaaffii kana kan na gaafattan feesbuukarraanii kanaaf linkii kana xuxxanii dhattanii argachuu ni dandeessu itti naquudhaa fi koolii kan bakkuma bilbila kaalii koolii kana ni seenna jechuudha haaluma kanaan akka lakkoofsa ja'a urjii ja'a yeroo sadii ammas urjii dhibba lamaaf shantamii tokko maslaali yoo itti gootanii daqiiqaa as keessa daqiiqaa dhibba tokko isiniif kenna akkasumas meegibaayitii shantama isiniif kenna gara Itoophiyaa immoo daqiiqaa kudha shan isiniif dawwala jechuudha. Riyaala kudha shan isinirraa fudhata riyaala digdamaa yoo itti naqattan riyaala digdamii afur isiniif kenna jechuudha haala kanaan guyyaa meeqa tura jennaan guyyaa lama tura jechuudha haala kanaan itti naqattanii okkee yoo itti gootan lakkoofsa tokko itti naqi isiniin jira lakkoofsa tokkoon sana lakkoofsa inni isiniif baasana itti naqxanii seendi itti gootu haala kanaan isiniif kenna. Ammallee daqiiqaa kudhan isiniif kennee ka'e ammas daqiiqaa dhibba tokko as keessa isiniif kennee ka'e geegaa tokko isiniif kenna birrii sagaliin immoo guyyaa sadii tura innis immoo akka isiin itti naqattu ja'a ja'a yeroo sadii urjii urjii ja'a ja'a yeroo sadii ammas urjii jettanii dhibba lamaaf shantamii shan dhibba lamaa fi shantamii shan masilaalii jettanii seendi itti gootanii sana booda lakkoofsa inni isin gaafate sana lakkoofsa isin itti mul'isa lakkoofsa sana itti naqxanii seendi gootu kun daqiiqaa meeqatti ni kenna jennaan daqiiqaa kudhan jechuudha daqiiqaa kudhan haasoftanii kaatanii daqiiqaa dhibba tokko as keessa isiniif kenne deegaa tokko jala isiniif kenna jechuudha daataa akka isin fayyadamtan ayyaana kanaaf isin gargaara guyyaa sadii isiniif tura kun isiniif gala miti. amma immoo birrii afurtamii shaniin yoo itti naqattan immoo birrii afurtamii shaniin daqiiqaa af- daqiiqaa dhibba lamaaf shantama as keessa dawwaluu isiniif kenna Eh, geegaa tokko isiniif kenna Eh, ammas daqiiqaa afurtamii shan haasoftu guyyaa torba isiniif tura jechuudha inni immoo kun innis urjii je'a yeroo sadii jettanii ammas urjii kanatti naxxanii dhibba lamaaf shantamii lama inni immoo dhibba lamaaf shantamii lama masilaali kana eegatti gootanii booda seenditti gootanii innis lakkoofsa innis hin gaafate lakkoo sana ok itti gootanii seendi itti gochuu qofita jechuudha haala kanaan daqiiqaa afurtamii shanii fi geegaa tokkoo fi daqiiqaa dhibba lamaaf shantama as keessa dawwaluu saahiba keessanii majjaana isiniif kenna guyyaa torba turaa jechuudha tokko immoo kun kanaaluma kanaan seendi itti gootu daqiiqaa sagaltama haasoftu kanaan immoo daqiiqaa sagaltama haasoftu daqiiqaa dhibba shan immoo as keessa haasoftu daataa geegaa lama isiniif kenna jechuudha geegaa lama isiniif kenna daqiiqaa sagaltama haasoftanii kaatanii daqiiqaa dhibba shan immoo as keessa isiniif kennee ka'ee geegaa lama isiniif kenna jechuudha ji'a tokko tura jechuudha kun immoo birriinsaa birrii saddeettamii shan jechuudha haala kanaan ittiin naqattu. birri saddeettamii shanii inni immoo haala kanaan ja'a ja'a urjii ja'a yeroo sadii ja'a ja'a yeroo sadii dirqama jechuudha hunda irratti iyyuu eegasii urjii eega itti naxxanii dhibba lamaaf shantamii sadii kun immoo jechuudha dhibba lamaaf shantamii sadii haala kanaan masilaalee erga gashitanii booda okkee jettanii lakkoofsa isin gaafatanitti lakkoofsa okkee lakkoofsuma isin mul'ise sana itti naxxanii seendi gootu Haala kanaan issiniif kenna jechuudha inni an jalqaba irratti isin argisiise kuni daqiiqaa dhibba sa- eh, daqiiqaa sagaltama isiniif kennee ka'e eh, daqiiqaa dhibba shan immoo as keessa basmala barbaadan irratti dawwaluu isiniif kennee ka'e daqiiqaa eh, daataa geegaa lama isiniif kenna ji'a tokko isiniif tura birrii saddeetamii shanii jechuudha egaa haala kanaan fayyadamuun